okay ke rata re dira reading ya rena ya this week re ko rena tša bophelo di sepela ka sebopego mang le tla ntshwarela go e dira this lady but it is better than nothing ke na le the four of wands ke na le the seven of swords ke na le the death card ke na le the temperance ke na le the strength ke na le the ten of pentacles molaetša o le gore ke a kgwetša wa o tšwa go mangwelwe a gago ba re o tseba gore beke e tlo ba beke e botse ka raphelo ba gago o tlo kwa o thabile gomme o spenda some time le di-family di-friends um batho ba e le gore ba close to wena mohlomong o le di-colleagues tša gago you're going to have some time some good time together akere

o swantse o tsogo fro ye mmerekong wa lakalela choosa ntho e le gore wa e rata yona ntho ene o e le gore wa e rata ke ntho e le gore wena o e file ke mangelo a gago o e file ke mangelo a gago le kwane pele o e tla mo lefaseng le ke gore wena eh, o tlo bereka mošomo o mo itseng mara motlho mongwe ka baka la eh mohlomong o screen opportunity or mohlomong ka baka la di-temptation eh mohlomong o kopisa jwalo le jwalo o bona bomokete ba dirile one two three wa re le nna re ke go e dira that is why o tlo kgotse le gore wena ga o thabe ka ra mošomo wa gago go swantse tsogo fo go wa lakalela because mošomo o dirang ke mošomo e leng gore mangelo a gago ga se ba o choosetse ona that's why o tla no ba le mathata nako ngwane kgwetsa o bereka o sa tsebana o dirang ka tšhelete because wena uh, you are at the wrong place okay so ba re choosa leto e le gore wena wa di rata akere and then um, eh, ba re tšona dilo tše e leng gore wena wa di rata tše e le gore wa di dira ka ra bophelo ke dilo tše e leng gore di tla o tlišetša dimpho di tla o tlišetša lehumo di tla o tlišetša patela e kaone a kere ee okay go kgotse e le gore o motho wa di-business o rata di-business then obviously o tlo dira di-business tše e le gore wena o wa di rata a kere ee a o tlo re ka gore moketekete o dira one two three riksha one two three lena e re ke riksha same thing no wena o tlo dira ntho e le gore wena wa e rata e mo mading ya gago you feel happy about it and o tlo kgwetse le gore yona ntho o e ratang yone o e dirago ke ntho e le gore ya rekwa e o tlišetša tšhelete rather than go kopisetša bomokete o stoka dilo tše ntši la ba direkišago at the end dilo di a dula ga di rekiwe ka boka la gore ga se tsela ya gago ba re eh, this week o tlo ba o ntse o šoma gabotse le batho ba bangwe di-colleagues tša gago jalo le jalo bagwera o tlo no ba in good relationship le bona ka mo gae le tlo no ba lentse le thabile okay ene ba buša ba re o tlhokomele this week because go na le tše le gore o ka nna wa tlo di loser go na le manaba ka montle batho ba le ba practicer witchcraft satanism demonic forces jwalo le jwalo um dilo tše eh, e leng gore di rata go go tšeela dilo tše o nago le tšona go na le ntho e le gore o ka e loser o ka se tlhokomele o ka nna wa timetša something e ka ba tšhelete e ka ba founu o ka skemiwa jwalo le jwalo go na le ntho e le gore o ka e utswetswa a kere so ba re tlhokomela dilo tša gago akere and then a o tlo lebelela ntho e le gore ba tla e tšea and kore eh, ntho e le gore e tla in the form of an object ntho e le gore eh, like ntho tshwana cell phone ba ka e utswa a kere okay it's fine o lositše cell phone but go na le dilo tšeno tse le ba ka di utswa ka bophelo ba gago a kere ba ka utswa botlhale ba gago ba ka utswa dimpho tsa go tsa semoya ba thebula badimo ba gago ba ka blocka ditšhelete tša gago so go ra gore o make sure ya gore um wa ke protector o protector mošomo wa gago o protector business ya gago o protector ditšhelete tša gago o protector lapa la gago le bana ba gago o le bone ba se ke ba ba utswetša botlhale ba bona wa kgwetsa ngwana a sa phefoma botse ka tlaseng ngwana a thoma o feila e leng to la gore ee ba tšere buka ba e berekile goba ba tšere pene ba e berekile goba o filwe something so ra gore re guide bana ba rena gore kwa sekolong kwa ba se ke ba ja dijo tša bana ba bangwe ngwana o mongwe a se ka tla ka maleke ra re tshwara ngwana a jaja le ba botsa gore no ba se ka ja dilo tša tswa ka ntle ngwana o mongwe a se ka tla ka tšhelete a re tshware ko o file no kore ngwana a kgotsofatše ke se se leng gona ka gae ka gae ge re sokola it's fine ngwana a tsebe gore one day go sokola go tla fela dijo di tla ba gona tšhelete e tla ba gona o dira seo ko protecta bana ba gago o ba ruta botlhale sa le ba bannyane gore ba kgone go gola ba ke protectile ka re o ka lebelela kudu rena batho baso re na le a ke sena ke tla re ke dipetlela gore ke eng re a sokola most 90 percent ya batho baso re a sokola why re sokola ke ka baka la bothakati and then batswadi ba rena o kgotse le gore a se ba re guide re be re ntse re gola ba ba sa cleanse malapa a bona ba sa thekge ba ba sa re cleanse ba ba sena taba ba bano ke phelela at the end ngwane motse re buka ya gago kua o e berekile nempele wena botlhale bale ba gago bola bo fedile then that person ga utswa botlhale ba gago ra re utswa life ya gago o ra that person o ile phela life ya gago ge e le gore wena you are meant to be a lawyer o ka se ye law school o ka se ye university ke yena tla go ya law school mara go ka rapela ka thata wa leka go ke tšhireletša dilo tša mohuto di ka se diragale and ge e le gore o mo seemong se e le gore wa fila gore something was stolen from you long ago a kere tšwela pele o ke protecte o tleng se o bega botse mo mmeleng wa gago a kere and then o kgathe di-courts a kere ande o buše gape o šomiše maatla a thapelo gore yena motho ola yona ntho ene la e utswetseng because ga se ya gage life ela e phelang ga se ya gage ke ya gago ke wena bo o swantse ba o dula ka rantlo ela mare yena o tswetse botlhale ba gago ya ba ena ya go varsity wena wa sokola wa faila so you're going to use the power of prayer o tla bona dilo ka moka tša a di utswetšego di tlo no phatlalala okay go dira thapelo ga o menšene mabitso a batho le motho ona o ka mo tseba wena ga o menšene mabitso a batho e ne mantho e la gore whatever was stolen from you e swantse boe back mo go wena and then ba buša ba re o accept responsibility ka gare ga mošomo wa gago accept responsibility ka gare ga maitshwaro a gago o kgwetse e le gore wa bona le wena gore ka mokgwa o phelang ka ona a se gabotse ke o na le maitshwaro tlhephi um o phela o elwa le batho ba bangwe ene e le wena o ba thomago o motho wa go balabala motho wa ditshele accepta maitshwaro a gago ge e le gona motho le o ile wa mo fošetša accepta maitshwaro a gago gore ee ke nnete ke nna ke nago le phošo motho la ke mo thomile ke nnete ke nna ke nago le phošo motho la ke mo sebile goba motho la ke mo lakaleditše madimabe that is why a ile a ba ka a tsena ka ra accident ela ke ka baka laka ka baka la pelo yaka accepta maitshwaro a gago ge o accepta maitshwaro a gago ke one step ya gore wena o change o be a better person o se ka tla wa kgwetsa o ke kgwetsa o phela ka gare ga sebe and then ba buša ba re this week o make the right choices and then ba re lethabo le tlatla go wena and then ba botša ba re o stope di-addictions yona lesebo it's an addiction once fela o thoma mabaka a o seba ke addiction once fela o phela le di-group tša batho ba e le gore ba phela maphelo a o sebe gabotse ke addiction ga o se nyoko kopana o le ka gae wena o nyoko ke pona o ena le bona letšatši le tlhaba o swetse o ba gopotse o swetse o ba founela ke addiction into mohuto no way

go jelasa batho ba bangwe re jelasa bagwera ba rena di-family members eh, baagišane go bona moagišane ao a dira something ka gae o thoma go ba le mona o tlhola ka mafastere he o direng ke mona ntho ya mohutonowe e tliša letlhoyo o feletša o tlhoya moagišane wa gago just because moagišane o dira dilo tše di kaone go feta wena sante fa o tsebe gore e yena ke ditsela tša gage mabati a ga bulegile di-blessings tša ke nako ya tšona gore di tle mo go yena satify ga o tsebo gore wena di-blessings tša go di etla e sekgale motlhong o le di tlotla next week you don't know but ka baka la gore wena o jela setse that person automatically wena ka bose wena o stopile di-blessings tša gago ga di sa tla tšhelete la be o swantse ba itlile mo go wena ga e sa tla mošomola o bego o swantse ba o tlile mo go wena ga o sa tla ka baka la that jealousy ela o e fileng motho o mongwe ka mantso a mang ke gore ge o kgesa batho ba bangwe o ba lakaletša madimabe o ba rogaka, those things le wena di tlo go diragalela seven times or even more. Mangwele a gago ba buša ba re um problem ka wena kore o na le o se balance dilo tša gago tša bophelo ka nako nkgotse e le gore o lebeletše mošomo wa gago too much o phela o le busy too much mo e leng gore ga o na nako ya go thuša batho ba ka familing ga o na nako ya go dula le bagwera ba gago fase motlhomo go na le someone mongwe e le gore o na le mathata ka se sebaka o ba rata go bolela le wena o nyaka di-advices tša gago but because wena o phela o le busy ga o sa ba le nako ya gore o kgone go dula fase le motho ola a go botse mathata gago o kgone go mo advisa the right way okay so mo ke ba re balansa dilo tša gago because maybe motlho mongwe taba e ya go ya gore batho ba tle go wena ba botse mathata a bona ke part ya mmereko wa gago ke part ya purpose ya yo o itletseng mo lefaseng no wena purpose la gago sa nyaka go tšea responsibility on it go ra gore wena o gana mošomo wa mangelo a gago mošomo e le gore ba o file ona

okay then ge ba bolela ka dimpho ba re yes tšhelete e tlatla mo go wena this week e ka tla in the form of tšhelete motho mongwe a o fa tšhelete goba o receive tšhelete from mo e le gore tla ba ntšwa e tswa e le gona ka nako nngwe e go ka no se tle tšhelete straight wa tla di-ideas di-creative ideas dilo tše lo di tla o theetša tšhelete in future ka nako ngwe o ka tla that interview ba o mema that interview mo e le gore ba ya go o tšea ba ya go o hira and then mmereko o tla o tlišetša tšhelete in future so go ra gore ba buša ba re o theletše go na le melaetša o tlo e kgwetšang ya go tšwa go mangelo a gago this week theletša intuition gago e bolela le wena theletša letswalo la gago ge mangelo a gago ba o wona ka something goba someone e le gore o tliša di-blockage ka bophelo ba gago o tliša di-negative energy ka bophelo ba gago theletša di-warnings tša mangwele a gago ge ba wona ka maitshwaro a gago ba botsa ba re mm o se ka wa dira so o se ka wa dira moketekete so so ba theeletše o stope okay um ka nako nngwe tšona melaetšeo e ka tla gape ka ditoro goba ka mokgwa e le gore wena o tla ba yo kwa ka gona ge e le gore motho la kwa ka di-smell ka go nkgelela um eh, that message o tla tla ka smell ge e le gore motho la wa kwa ka ditsebe um mangile wa ba o sebela ka maratsebe e tla tla ka mokgonong ge e le gore wa bolela telepathically jwale le jwalo mare molaetša o tla ba gona ba re lebelela pele di-signs kore ga o tlo lebelela these things fela go na le di-sign a kere motlho mongwe wa tsoga fro o kry-a lefofa lela le le mo monyakong wa gago goba ka mojarateng lefofa le lela nonyane that's a sign from the universe o bona dinonyane tše di itseng a kere dintše di di le godimo ga tlhaka ya, ya ntlo ya gago goba mo motlhareng goba dintše di kitima ka mo jarateng that's a sign from the universe so ba tla reveala tsona those signs those signs tše ntse o di bonago mafofa o jalo jalo ba tla reveala ba tla go tlhalosetša rona botsebotse ba nyoko reng ba re di-questions tse o nago le tsona ba tlo go fa di-clear answers tša tšona this week so listen very carefully but remember o se cleansed and protected ba ka nna ba leka gore ba tla mo go wena mare ba palelwa ke o fitlha ka baka la that dark energy e le gore e go surroundile tloša dark energy o ka ra bophelo ba gago mmele wa gago a o cleansiwe o be gabotse tloša dark energy o ka lapeng la gago gore mangelo ba kgone go tsena ka mo lapeng ba kgone go tlo go botsa melaetša yo ba nyako go botsang yona ba kgone go fa di-answers to those many questions that you have go sa dire sowe ba tla palela ko tsena ka jarateng ka ka mo jarateng go tletse di-evil spirits o tletse di-earth bound spirits ga o di bone ka matlho a gago ka o ka la gore letlho la ona semo ya letswalelegile mara tsona di gona ge e le gore ga o tleng se motse wa gago but go tleng sa motse wa gago then you don't have to worry everything is fine okay and then ba buša ba re um ka re ga dimpho tse o tlo di kgwetšang this week um bona ba rata gore o ka thuša batho ba bangwe ka tsona o tlo thuša batho ba maleba batho e le wa bona batho ba ba sokotše ga o tlo tšea tšhelete e le wa kgotse le gore wena o thusitše motho e le gore wa ke kgona goba o tlo tšea tšhelete ya kgotse le gore wena o file motho e le gore o ya go blocka matlhatsa a gago motho e le gore o practicer any type of witchcraft ga o tlo dira soe so go theletša intuition ya gago ge e le gore gona le motho wa mohuto o ka raphelo ba gago ba tla o bona ka yena ba tla go botša ka yena gore o e ba away from yena o dira one two three o tla tla go gobatša o tla tla tswalela mabati a gago a dilo tse di botse but then intuition ge o se o cleansiwe o se gabotse mo mmeleng wa gago you will not be able to hear it ge e bolela le wena o ka se ekwe intuition go e bolela le wena ge e le wena mmele wa gago ga wa cleansiwa okay o tlo no tswela pele ka go ba le di-negative thoughts bathakati ba controla monagano wa gago di-evil spirits tša controla monagano wa gago one ke bona ka re wena o na le mathata go feta batho ka moka mare o ntse o sena mathata ke di-negative thoughts ke dilo tse e le gore di tliša ke di-evil spirits demonic forces witchcraft ba buša ba re o tlo šomiša tšhelete ya bohlale ke nto e le ba nyaka re o e dire the universe e re ka mehla ge o e tla o kgopela tšhelete ya go fa tšhelete o e nyakago the reason why the universe e sa go fe tšhelete nako tše e le wena ka nako tše ngwe wa e kgopela o na le mathata ma serious wa e kgopela that's because motlho mongwe kwa morago kua goba ka nako nngwe ge the universe e go fa tšhelete wena wa e waster the universe e romela motho o mo itseng a tla ka raphelo ba gago motho la diseta go fa tšhelete motho la tšhelete la o bereketse ka thata o tša tšhelete la ye le gore nka ba a ke savela yona goba a bjale bana ba o fa wena a re o thuša wena wena wa itšea tšhelete ela o ya go e kae kae o ya go dira dilo tse di unnecessary ka yona the universe e re šomiša tšhelete we ga bohlale gore e kgone go fa moo cause ka mehla go ntše o fela o phasa o fela o rapela o kgopela modimo tšhelete o kgopela mangweleo ao tšhelete badimo ao tšhelete batho ba o fa yona e seno tsena ka rapotla gago wena o reka jola ka yona wena o betšha kae kae kae kae ka yona tšhelete le ya phatlalala wa e waste wena ga o sa e šomišetša dilo tsela o tlilego o e šomišetša tsona the universe e o fa tšhelete gore o kgone go thuša ba lapa la gago o kgone go phela mo o dulang gona go be gabotse o kgone go planela for the future remember ge ke bolela ka the future ke bolela ka bana ba gago ditlogolo tša gago your coming generation and ge e le gore motho le wa o phela a e ba reincarnated o spirit sela sa go ba reincarnated ge o sa tlhokomele lapa la geno ga gane jalo tseba gore motlhang o ba reincarnated o tla ba reincarnated ka ra lapa le le gore ga le gabotse go o tlhokometše lapa la gago ga gane jalo o direla even le for wena gore ge o e ba reincarnated o be reincarnated ka ra lapa le gore le gabotse lapa le le gore ga le sokone o kgwetsa wena batswadi ba e le gore ba ke kgona financially ba kgona go iša dikolong tša maemo o kgona go ba le a better future bokamoso bo bobotse

ke eng dilo tše le go swantse o di dire tše le gore di tla kgona go godiša business ya gago o ka advertiser business ya gago jwang so ba re whatever ba tlo go botsang yona it will be in black and white e tla ba clear kore clear in such a way le gore ge selo se le se se black e le se se ntsho o tlo bona nto e ke ntsho ka kgala ge e le e tšhweu o tlo bona re nto e ke e tšhweu ka kgala o ka se be confused o ka se be confused le ka mokgwa le gore you are confused right now okay ke yona re duma rena ya today ya this week ke a le leboga le be le mafelelo a mabotse a beke ke a leboga